Oi, nha mãe, Ave Maria, txuba na txon, Monsinho, di kel jeito, jeito, na ben, nha sta li ku nhos. Monsinho, hoje nha ta fazer um vídeo tudo trapalhado, né, companheiro? Hoje nha ta fazer um vídeo para tudo com bom coladeira. Mas mim nunca tem medo, nhos. Uh Nha ta fazer um vídeo para todo mundo, mocinho. Que ali se vaca passa, Ninhun ki ta fase vídiu ka ki ta fase sélas ka ta pasa. Ami N ta pasa. N até N fla pa nhas oia ami N ta fase nhas fésta ma ami N ka ta txoma ninhun amigu pa djuda-m paga nada. Ok. N ta fase nhas fésta N ta fla tudu N ta fase nha fé N ta panha artista N ta panha dispé N ta panha katikati ami N ten monti amigus ki dja djuda-m ku sénas ku dja dja fla Nelson pista-m kel-li pista-m kel-la ma ami nhun ka pidi N entra di grasa. Kes ten se direitu. Ku medu N ta ben na kel kapítulo li. Rapaz di Luxenburgu. ta nta fika ku nta xinti pena di nhos pamodi nhos ta mostra logu ma nhos ka gosta di nos di nos nhos oia mossi nhos oia e ka un ku dos ku tres ku kuatru no nta ami nka ta xinti medu pamodi festa e mi ki ta fasi ami nten nha konprimisu ami nten nha responsibilidadi nha si bu ka tene nha di di bai ka bu bai Pamodi ningen ka txoma-u? Bu ta bai pamodi? Traves di artista, bu ka bai traves di mi ka ta fazi festa no. Pa ben fazi ntende, pa ben fazi ntende pa un restu di algen. Mozinho, nhos oia, nhos oia, nhos atxa sertu, mozinho vidu keli atrapalhadu, keli sa ta fla sa di un komesu, nhos atxa sertu ami la undi ta fasi, ntem, ntem nhas kontratu ku mudjer ki mi ntem nhas, ntem nhas xixa, ntem nhas txenas, ya, mi ntem amigus, ma ami nun amigu ki mi nteni El ka kunpra un kilu karni pa el traze-m. Nau, e e xaxá, ka bu preokupa, ka bu preokupa. Mô sinhor, festa ki N ta fase, nungu amigu ka djuda-m ku dispesa. Nungu amigu ka dju, ka ta parti na nha fraia ki N ta pui. Nungu amigu ka pergunta nel si tudu kóre dretu pa pa djuda pagu antisa. Nau. Es ta bai na pórta pamodi ten kafé, akointa inda di kafé Ten kes di kotikinha la dentu. Ami gomi kon fala ku fla mudjer gosi na toma padi di frenti pa N fasi nha festa. Motinha ku ta ben purtugês ta txia ta entra kunpra se bilheti avê utru ta dan vinti er ta fla fika ku troku. N fika na porta mi pa N oia nhos poka burgonha. Nhos ta larga nhos mudjer la na kasa ku nhos mininu. Nhos ta mostra nhos poka burgonha la na kafé. Ami na porta, Nelson oh dexa-m entra pa N ba bebe. N fla Compos, ami N ka ten nada ver ku bebida, ami N ten aver ku bilheti ki N ta ganha. Nau ma N mete ki N ta entra. N fla nton matan bu entra. N kumesa ta oia ma nos kofe da ma nos un monti e ka nada. Kel video li N ta fase un parti, dipos N ta fase otu video. Ami N ta fase nha festa ku nhos kantoris. N lugu, N jugu ta dos anu. Ninguén ka pega-m na mô N ka tika ti gósi N ten espasu pa N faze fésta óra ki N krê Gósi dja-m fla N ta kóre faze fésta Grasas a Nho Deus Amê ómi ki N staba ben é tinha skóka Mas ka ta bisti má di ki mi Ka ka ba brutu ki mi Ka ten ba má kurson ki mi Ami N ta fase kusa eradu bo ta kusa eradu Má mos ti na nha fésta N ta faze nha fésta N ta paga e artista N ta paga otel N ta paga kel-li N ta paga kel-la Trafia di kinzéru bu ta abri ku mi na pórta ma dja bu entra Ka bu bai. Má dia 27 li, N ten Tino Militina na kaza, N ten Tulex Andrade, el ta fase anu kel dia, N ten, N ten i N ten Elisa Varela. N gosi N ka ta, N ka kubri N kadera más, gosi N ka ta fase kusa ki bali. Bu ta ba na pórta, bu ta obriga-m pa N dexa-u entra pa N bebe. Ki dize-l ma kel bebida es ta ba es ta gasta sinkuénta, sen eru na bebida, má es ka ten koraji di da-u ami ki si Patrísiu, ki é bu amigu. 15 eur pa entra mi ta konpra xa mi n ten direitu na porta mi porta ki di meu mosinhu ta dam burgonha di nhos ka nhos bai nho ka nho bai nhos ka ta bai n ka ta debi artista nau n dura n ta guarda nha fundu pa n fasi nha festa ok n ka ta debi nau ma e tristi ki nhos ta prifiri bai entra pa nhos pa nho bai la na purtu inda purtu donu kafé fla si pora. Dja suporta di bo, pamô e ka ta paga 15 era e bai ba bebe. Ma kel la ta dues pa es padu. N ta konba, si bu kre entra a forsa, bu mata-m bu entra. Nhos ta laga nhos munher la na kasa ku nhos mininu, nhos ta ba mostra nhos poka burgonha ki nhos tene. Ami N ta fasi nha kuzinha ti nha dipeza, mi amigus, ami ti nhas primus, es bai, es txiga, es txiga, es entra. Algen ta fronta-m na porta pa entra, pamodi mi e kre ba bebe. Ki ta due mas e kel ba bebe pamor ki Nizel e poi da purtuges dinheru ke dinhe di bebida ma e ka pode paga kes kinzi eru pa es entra di gosi nta pui nta bira nta pui na porta nta pu pirson nta pu algen ki nta paga inpresa na porta pa ngu kusa ta fasi un dia nsta pa npu nhos pasa burgonha na porta pa nfasi kunfuzan pa npu bujia txeu polisia pa nho ben oi nhos poka burgonha. Nhos ta fla nton ka un konfuzan na otu kabuverdianu ki ta prifiri sta otu kabuverdianu na osi. É lójiku ki si dju txiga na mi ku fla si, Nel, má bu ka ta fla nfrenti di algen. Nelson, Oia, N krê N ka sta ku dinheru li, má pur intra N ka ta fla bu ka intra. Má nfrenti di algen, Nau, bu ta pun presu na nha bilheti. Nau, Nelson, N ta dau vinti, N ta dau, N ta dau dés eru, N ta dau sinku eru. Kusa ka si, Nau, Mosé, kusa, tudu kusa, nada é ka di grasa. Si N debe un diston, bu ta fronta-m. Si N dun, N ta paga-u. Mo sin tudu kusa na mundu, si nu djunta mo, nu ta bai lonji. No nu ten ki ta mostra ma no nu ten ruspetu. Bu ta fronta ku algen, bu ta fronta, fronta, ti ki na porta ta ben ku ami, yo, nos é kuatu, mas nu ta paga so, so dos. Abo bu ka ten ki ta pun presu na kusa, ami, aki N ta pun artista, ke bu ta fla-m si nha so é kinhentus eru, N ka ta fla-u, N ta da-u sen eru. Nhos kira burgonha, pa bu na dexan burku tudu omi ta ganha ben. Nhos kida bergonha di ba N ba fika na porta mi pa N oia nhos poka bergonha Nhos pensa ma N ten medu di fla nhos? N ka ten medu di fla nada ke ki é verdadi Ami nunka N ka ba festa di ningen di ningen pa N ba na porta pa N bai pa N ba pa N ba fla un to na porta pa N entra na porta ki N saba N ka ten ningen pamo artista ka di grasa Ami tanbe N tinha dividas pa N paga Bu ta festa na le noku ta txeu ta paga Bu ta fase konpra ta txeu ta paga. Pamodi no pamodi no ta papia ami dja n ten ki ta dexau di grasa mi n ata kumesa fasi festa ma n ata fasi festa ku atrisa grandi n ata fasi festa di brinkader no si nhos ka ten dinheru ka nho bai nho fika la na kasa ku nho mudjer ku nho mininu pa nhos ka bai mi n ta fla pa nhos ka bai ka nho bai ka nho bai nha midjor amigu ka nho bai ma sonho dia 15 dia 27 di junhu no ten tino militina no ten tulex e ta kanta si aniversario no ten elisa varela su ka ten dinheru fika la na kasa ku bu mudjer kusa ku bu ta fasi la su ka ten dinheru. Ei kusé ku ka ta fasil es nkontra dinheru. Algun bes N ta poi un otu, N ta ben kontra di Purtugal o di Fransa, kil kila ta fla nes, N ta kobra, N ta fla nhos ben di grasa. Nhos é, nhos ta poi algen so na burgonha. Mesmu nhos na Luxemburgo, N poi 15 eru, sabe pamodi? Pamodi kusta dinheru mas poku ta kai pur ora 15 eru. Mas es prifiri entra Pe da donu di kafé dinheru na bebida, ta txiga ta bebe, ta bebe, ta skese di se ten fidju. E preokupa, e ka preokupa, e fla si, Nau, mosinhu, ne asa é nos amigu, dja ben ku artista la di Purtugal, la di Fransa, la di kila, kila, nu da-i mural. Ma kel-la e ka ta fase. N fika na porta, nhos pintxa-m sima, N pô mudjer na porta, N pô mudjer na porta. Es pinta minina Es pinta minina Es pinta minina Minina fla nan ka bu Mo bu zamigu li É so algen ki nu konxe N fika na porta mi pa nha pintxan Pa nha pintxan ami Pa nha Asi asi asi nu ta sabi kuzê ki nu ta fase Lixu di merda N fika na porta mi É so algen ki é nha amigu Ki ta dja ben nha kasa Nha ba si kasa nu kume djuntu nha nu troka dinheru djuntu Nan N ta entra di grasa Bu ka ta entra Bu ka ta entra. Si pudi entrega sem ami propi ta dam burgonha tchiga na um sitiu ki ni ku nos amigu pa nflau si purmenta di grasa nka ta flau nau nta tchiga nta flau si mi bu amigu primeru kusa ki nta fla nta tchiga nta flau si kom i kumpra bende bileti mi ki ta fla nau entra di grasa ta tchiga nau anos e tres i nu ta paga so um. Por ta txora 15 euro ta fase un konfuzon na porta N ta konba si bu ka ten dinheru ba deta ku mui la na kasa bu sai di li o nton bu riba mi nton asi bu ta diskansa bo da mi pamodi ami N ten bonitu kadiera e si nhos toi algen ta po fama na algen pamodi bu ta bu ta libra bu kabesa o ta mata algen bo ta ntende bu ta fase festa algen ki mas bu konxe ki mas bu ta fla no bu amigu e kel ki mas ta ben bu ka ten dinheru ku bai. Ka bu bai. Algun bes bu fase festa, N txoma nha amigu pa nha festa, es ka ta partida nha kartas ninhun, pamô ta da pa bon, más famozu ki nhos, más brabu ki nhos, más bunitu ki nhos, N ten más bon korason ki nhos. N ta dadu pitala más di ki nhos tanbê. Anhos di un monti si N ka pega na mô, nhos ta fika la, inda nhos ki bazofa, ku merda, ku bardamerda. Mi N ta fla, nhos riponde-m. Ami N ta fla, Nho ka ten dinheru, ka nho bai. Dinheiro pa nho manda manda nho sta manda Dinheiro pa nho ba tranka bebida na café nho sta manda Também ta fla Nelson Nelson pun nho entra pa ba bebe la dentro Ba bebe dentro ku cadeira Outro que não tinha minha casa, eu não vivi tranquilo e para português entra. Não foi para morrer, português, português que trabalha bem entra. Kota dinheru ka boi. Mi ta fla nho ratxa kadera. Nho poi aki kota kumi nho txoman konta. Por e burgonha. Bu ta fase, bu fase festa. Mos nho sonha kusa. Bu fase festa ka pega. Ko ka pega. Es ta ri, es ta fase trosa. Es ta ri, es ta fase trosa. Mai sta na porta e ka ta paga. Ami, ami, ami idadi ki nsta, ki nsta na Luxemburgo ka ten ningen ki ta txoman konta pa fla-m ba si festa, ba pidi pa N entra. Ami n ta konbida-l pa N bai, mi ki ka ta bai. N da kaseka dibas di diskoteka pa N fase nha festa. Ma mi N ten ki ta poi tudu nha amigu pamodi nu ta papia. Es ta papia, es tudu, kuazi, kuazi tudu ta papia mal di mi. Ma mi más bazofa ki nhos, má N ten más surizu na kara ki nhos, más di ki jetu ki nhos. N ta amau, N ta amada ki nhos. I si no bo na kunpanheru, nho ka ta sota-m tanbê nau. Ami ta faze nha festa ku nha responsabilidadi sin ka paga artista nhos ta li sa linguada ka da sertu es ta fla ah koka sa piranu ma ta fika na porta ba ta manda ma aposentra nho bai entra dintu nhos kadiera nho bai entra dintu nhos kadiera ka nho bai ka nho bai ka nho bai nka txoma nhos ka nho bai ka nho bai mosinho kel ke di bo ta ben di txiga e ka kel ami ardienta e sa manxa e sa papia na mi tes koka. kes koka ta bai ku rostu labadu di koka e na mi e bu ten ki ta punheta pamodi bu kustuma kunpra karni karni bu trazen bu kustuma e pagan algun fatura bu kustuma e dan algun kustu nau pamodi ki mi n ten ki ta dexau entra di grasa pamodi nho nho u restu di nhos na luxemburgu alden di nhos ta un restu di ladron nhos ka ten karater Nhos ka ten karater, mi tanbê n ten algen ki ta debe. A ki nho ba festa di algen, nhos ka ten dinheru, ka nhos bai? Bu ta bai, bu ta pun na un konfusão na porta, ta txiga ta. Imajina, modi ki n ta bai na nha festa di meu, bu ta fla nau, pô, mi n ten ki ta, mi n ten ki ta pagau dés eru? Algen ta sta na bixa ta obi? Nau, bu ta pui dés eru, bu ta pun dés eru tanbê. Ka bu bai, ô bai entra dintru di bu kadiera, ka bu bai. Aki N sta nha txoman konta N festa di meu Mi N ten nha porta N ten nha xixa di meu N ka N ka txoma nho ninhun pa fla nho si Oi aii nha ta fase festa si si dinheru si si ka da pa N paga Pa N fla si Oi aii i dinheru ka txiga Ol i da-m sen nha duzentus mel pa N paga Bu ta ota fla algen ma bu ka ta bu ta bai na nha porta Otu ta bai dentu ku si mudjer

N ka resebi inda i N pode bai otu dja N ta entra N ta entra di ponta na oke dinheru Mas nau ta bai na porta frenti di algen Nau N ten so dés eru Mas ta txeda dentu ta ten nota di sen nota di sinkuenta Memu mudjer fla nau bus amigus ka ten burgonha mezu Ta ben ta bebi ta paga tudu ken bebida Nu nhunka ta paga un bebida. Ninhun ka ta paga un bebida, ninhun ka ta preokupa pa fla si di kel jetu festa mo ki sta, ta kóre dretu, kel ki la ki. Nau! N ka ten kel amigu la. N ka ten kel amigu pa fla si, Nerson, i, i bu ta dja, i, i undi nhos sta N ta panha-u, N ta pô-u ser ku bus amigus. N ka ten kel amigu la. N ka ten kel amigu. Tanbê N ka meste nhos más. Nhos fika nen na nhos kantu, nhos fika nen na nhos kantu. N ta fla si, nha festa si nhos ka bai, nhos bai, si nhos ka bai, nhos kanba dentru di nhos kadera. Más nada. N ka ten nada di bo, ka ten nada di meu. Nada, N ka ten nada di ningen. N ta fase nha festas sin debi, sin debi un di algen es ta ri. Ami aki N ta fase festa ka ta ten fundu, N ka ta fase ka nhos bu bai si kota dinheru. Dipos uma bes mozinhu ta fazen un kunfuzan, un kunfuzan na porta ve di 15 euro mata te dinheru. Ke ki nzer guarda oca un balete bu da bu fidju? Si bo bu ka ten ki nzer po entra na porta ki bu ta bai bu ta fai un kufuzan ta nti algen na porta ku gana mata mi na pamodi pa un mina ketinho n fika na porta mi pa mostra nho ma mi é omi mi é omi sima tudu omi anhos un restu na lixamburgu nhos ka ten burgonha nhos luta nhos fasi pa n ka fasi festa n ta fai festa tudu simana dja nsina dja.

Nan, bu ta ka entra, N ta ka entra. Mon Zé, bora, suba te kinzi anu ku so ka ta fasi na festa di algin. Fika la na kasa. Ta fika ta, ah, ta manda mensaji na priva, Nelson, ke ke ben bai N brinka ku bo. N brinka ku bo, odja bu ta fasi un makan. Pamo ka ta brinka pa bu fla Nelson ben munta nha mudjer tambe. Kila tanbe é brinkadera. Pamo ku ta brinka ku mi na nha trabadju. Nhos é más di un ku dôs ku três Ta txiga dipôs ki ami ki panha pintxan Panha pintxan Nhos ta panha stebriu na ratxa kadera Má nhos ta nhos ta nhos ta oiá ku semodi Ami aki N ta ami N ta ten fésta li Si N ka ten dinheru N ta fika li na kasa N ka ta ba afronta ningen N ka ta afronta ningen N fika na pórta panha pintxan si panha pintxan minina na pórta. Pa nhos oja ti nu nu ta kanba Pa nu oja nu ti nu nu ta kanba Mi ta faze nha festa mi ti nha konprimisu Ami n'ten soporta Mosinhu ta kusta paga ki nzeru ma E tristi Ka nhos bai ka nhos bai Ka nhos bai N'ga ten bira n'ta faze festa ma di branku N'ta ben ku kantor branku Ka be ta txia ta paga Otu makaku be ta fla nau Nha n'sa ku nha amigu branku pa bu intra Branku eta na-n na kaleru Nós tá kal crioulo mundo tem que tá queria burgonha tá bala inox txiga entra si crê 400 euro tá bai tá bai fuet txiga entra ka ta pidi nada mana di meu ami ka tem conta ku 2 hora ku 3 hora suben kilo ami ami ami porta di meu da poi hora kin crê a kutxê na porta tem mundo com amigos ki compra nu mostra ma nos é amigo pamo nos é amigo tem ki ta txeba un punheta di graça. Bu kustuma paga-m renta? Bu kustuma da-m kumida? Bu kustuma bu kustuma pergunta-m, Nelson, bu precisa di algun ajuda ki festa ka ta sertu? Nau. Pamodi ki mi ta mi ta txina pau, N ten ki ta N ten bu ten ki ta pô-m preson na nha bilheti? Ka bu bai. Un monti di nhos nhos ka bai ta fika midjór. Gósi N ka ta ben ku artista más grós. N ka ta kumesa atira más grós. Artista ki ta labanta nhos di kama, nhos ta bai a forsa. Nhos ka ten dinheru, ka nhos bai. Pa ka bai. Mozinhu, nhos atxa ma algun artista N ta fla si, Oi, ben kanta ben kanta ku mi di grasa ma N ta ben. Nhos ka ten ruspetu pa nhos kabésa. Nhos ba Kánbra y N ta nhos kadera. Ami N fika na pórta. N fika na pórta di lunhesa pa pinta di kel jetu. N ka ta fase vídiu más pa nhos ta mata-m. Ami na nha, ami na nha trabadju li, é mi ki ta manda. Mudjer fla, Nau, mi ka ten nada fer ku Nélson. Pórta di sélu, si bu ka intra, bu ka intra. Nau, mi bu krê abri, ba abri la bu kasa. Bu ka ta kenzedu tudu ku dinheru na bolsu. Mê fa ke viru li pa nhos kila burgonha pa N sai Ten un ki xatia propi N fla xatia da-m labanta mô pa mi Xatia Fedju di merda Bo nhos ta bai kenha? Ka bu bai Bu prenzénsa ka bu bai Ka bu bai Nhos ta oia tudu kauverdianu ta bu ta oia Mosi nha tristi es ta ba Lenox Ta txiga ta entra dintu Lenox Ta gasta dinheru pamô el branku Por isu ki branku ta subi na vida Anu nu ka ta subi. ta entra na, na português ta bacode ta txiga mocinho ta txiga ta entra ta paga tudo kus ta bem ta briga 15 euro pa mori me tem que ta entra pe ba bebe pe ba bebe pe bata cabeça ba bebe intro da txikadeira mas também ka tem medo nhos nhos ta bem feito mas ka tem medo nhos a mim ka ta ba bem na nhos costa nunca ta ba nhos casa nunca ta preocupa com nhos nho olha nhos olha Motinhu, Nho rapara, si un argen di Luxemburgo, nho djobi, N ten amigu ki ta pidi entra di grasa te ki mata kabesa, ma djobi un argen di Luxemburgo si partida nha flyer. Ninhun! Mi, nen kel ki N pega na mo, ninhun! Ka ten ninhun na Luxemburgo, ninhun ki partida nha flyer un bes. Ma senpri N pui kasa xeiu.

Ninhun ka partilha, nka ten konta mi ta da, ninhun ka partilha nha fly. Es ta partilha fly di otu algen, ma di mi es ka ta partilha nau. Pamodi ami nka ten, ami, ami n sirbi so pa un puzenta di grasa. No no sta na xon purku, kenha ka kontenti kontra ku mi dan ku pedra na kabesa, o dan pankada, o mata propi. E si, ninhun di es e ka partilha nha fly. Ninhun! Ka pa ten nha fly di nha festa Ninhun ka pa ten fly di nha festa Ta bai ku rostu labadu di racha el kadiera Ta fla-m pa jinta di grasa Gosi nha ta fasi festa ku artista grandi Nhos ta bai a forsa Nhos ta bai a forsa É tristi N ten nhos guardadu propi N tinha nhos guardadu. N fase kantu festa, N fika N ta djobe. Ka ten ninhun. Úniku ki parteja nha fai é kel ka, kel ervul ali. Ke pui na stori. Ke pui na stori. Bo ta ntende? Ninhun di nhas, kes amigu ku ta bai dintu ku el na karu, ta da pa riba, pa baxu, ninhun ka parteja nha faia nau. Pamodi nha faia ka ta da pa sta na ses, na, na, na, na, na ses facebook. Ma ki ten, ki ka ten burgonha é nhos ki ta mira i ta di grasa na nha festa. Diós é grandi, Diós é grandi, mundu é largu, kunsi. Diós a ki ten un kusa pa da nho, ta da nho. Ninhun di nhas amigus ka partia nha fraia, ka partilha. Dja N pega un monti na mô, dja N tra un restu di guarda-fatu. Nho ta tonda kama na guarda-fatu sima nho sta. Nhos pensa ma Diós ta durmi? Ka ta durmi nau. Sinpri nhos usa ke nho da-m. N ka meste nhos ajuda. Ninhun ka partia di Xamurgu interu. Nho djobe Kaka dja é un di kel algen ki sta li. Dja konxe mutu algen na Luxemburgu. Si eu é un algen ta partia di meu. Dja djobe. Má sénpri N ka debe nin ninhan, ningen, N faze nhas féstas di nha jetu, sima N ta krê. Ami N ka meste dinheru dju. Mi basta N faze fésta pa nu pasa sábi, nu ka falta kunpanheru, nu ka briga, nu ka nada. Mi kel-la pa mi sta bon. Si ku ka ten dinheru, deta la na kasa ku un mudjer. Bu rebenta Zeka diabu ke kusa ke yo ka ta fase pamodi omi ta larga se mudjer la na kasa ta bai festa di algin di si patrisiu di mesmu tera e ka ta pertence a fla es ka ta kre paga ka ten amigu bu ka sta txoman pa pama ku un mudjer nau bu ka sta txoman pa leba pa traze un perna di kabra nau pamodi ki mi n tene ki ta txo entra pamodi go. Nhos ka kontenti, ka nhos bai. N ata fase festa 27 li. Mi sama nhos ta bai. Si nhos ka ten dinheru, ka nhos bai. Mesmu kusa, N fika na porta, ma N bai ti un nhos ta bai, pa nhos pintxa-m tanbe, pa N sabe, pa N sabe ma nhos ka ta manda na nha festa. Nhos ka ten burgonha. Nhos un restu, nhos ka ten burgonha. Mosinhu, sima N ta fase nha festa li. Mosinhu, yo, di ke festa ki N tene, ki N tene, ki N tene na kes simana, ki N tene na 27, Má divês algen di Fransa dja partida, di Purtuga dja partida, di Cabo Verde, má ninhun algen di Luxemburgo ka partida. Ten algen ki N tene guardadu propi, ten algen ki N promentei pa N oja ti undi ki el é. Bu ta tunda kanba la, ô ta tunda kanba na, na. N ka ta bai nhos kasa. Ka meste kunbida-m si kasa, N ka ta bai. N ka ta bai. Mi N ka ten kasa, má na Roterdã N ka sta. Mas un dia Deus ta da-m di meu tanbe Un dia Deus ta da Deus ta da Pamodi tudu algen a ku sufri ku ta vense Gosi N ka ta fase festa so ku famozu N ka ta fase N luta un monti tenpu N ta pidi Nau djuda-m raja un un Gosi N ta konsigi mi so Gosi N fla-u N ta kol propi Gosi Nelson fase festa li N ta fase undi ki N kre. Ti nhos ka ten dinheru ka nhos bai da di ki N ta fazi nha festas N ten kóre fazi festa tudu simana tudu simana N pudi fazi festa didi un anu tudu sesta sabdu dumingu nho pergunta si N ta konta mintira nho dizeja pa N ka teni gosi nho krê bai N ta di grasa N ta fazi nha djon N teni purtuges ta partida nha senas. Rapaz ki ta sta nu ta sta djuntu mosinha ke tudu algen ku ta oia djuntu kunpanheru otu ta sta la so pa sabe kuse ki ta kontise na bo pa e ba papia mas djoli podi kontise tudu kusa podi kontise tudu kusa na mundu tudu kusa na mundu ma ami n ta kre ten nha karater nha rispetu si nos e amigu Nhos ka ta patria nha senas, nhos ka ta partilha pa nhos amigu ka odja. Ok? Má pamodi ku ta txê na pórta, fla-m, Tanbra, dexau entra. Nhos bai entra dintu nhos ku. Nhos kida burgonha. Ta ben rapazis la di Fransa, ta gasta gazulina, ta gasta ses tenpu, ta ben ta txiga, ta entra, ta da ku kruzeta ku tudu. Má el, rapazis nu ta sta li tudu djuntu, ta. El ka ten ruspetu, el ten poka burgonha. Si mi ku bo nos é amigu, ka meste fla-m pa N pô-u entra di grasa? Txi, mostra-m ma bo é ómi. Mostra bu atitudi. Txiga bu fla si, Konpa, bilheti é kantu? Fla, Nau, entra. É si ki ta papiadu. É si. Kómu es ti fla, Nau, N sta ku nha amigu, má mi N ta entra di grasa. Ba entra ntu kadera. Ba entra ntu kadera. É ka si ki algen. Txiga nos amigu, é ka si ki bu ta fla nau. É ka si ki nu ta pâpia nau. Otu na pórta, Nau, N sta ku nha amigu, má nos é kuatu, faze sen bilheti. Mosinhu, ten manera. Si nu txiga, sta ningen na pórta. Si, sima sta na pórta mi sô, bu pode fla si, Dja sta duas óra, nha N ta faze bilheti di a zeru. Ma é ku. Nau ami ami nu sta kuatu ma se kalé zero n ka ta entra é ka si ki ta papiadu ku algen kuma nhos ten ruspetu ma si ka nhos skese ma ja keli se ba ka pasa na merka e ka ta pasa ki la na merka se ba ta faze festa mas es ta bai ta txeu ta da flu pa ta entra di ki jetu es staba di ki jetu es sta di komesu es ka ta paga kes presu pa n fika n ta debe pa el ri nhos ka ta entra nhos ta entra dintu des kadera mas nada mi n fasinha festa ma mi n ka pidi ningen ajuda pa mi fasinha festa. Mi fasi nha festa ma N podi fasi N podi fasi N podi fasi Mi N ka ten nada di nhos Nos é pa no é é é pa nho dam pa si nho dam buleia Gosi N ta brinka gosi N ka puxu na kabesa Gosi N ta kunpa nha karu tanbe Gosi N ta kunpa nha karu Asin N ka ta pidi buleia ningen Na mi sta li ma mi N ta intra di grasa N ka ta intra di grasa Txoma proprietariu bu fla pa el tra kel mel li N ka ta paga renda. Bo é kusé ki ta pasa ku bo? Nho ruspeta kara di algen, nho ruspeta algen ki ta senpri ta luta. Ten monti algen ki N luta pa es, dja N ka ti ka ti ku es, má kes algen ki é más kadera largu, gósi es ta kaba. Nho ka nho bai pa ka bai, pa ka bai. Gósi más, mosinhu, kuatu di nhas amigu ki N konxe, N ka kai pa ba nha fésta nau. Di ki ki ta bai pa kansa-m kabésa? Pa bate-bate tenta furta-m, pa bai paf tenta faze-m kanhon bai. Nhos pensa mê so kel-la ki-m pasa so? Nhô li, ten di k'é más tristi inda. Ku mê más di dos milheru má, N faze fésta simé. Kel-li N ka ta dexa pa otu apizódiu, pamodi tudu ku ta ten sidu ami, ami la N ka ta dexa sukundidu. Pamo nta fasi un kusa eradu gosi nin sin tudu algin ta kontenti tambi aki nho fasi tambi nta kita nho povu ten kita sabi nho pensa ma nten medu nho fala nho sta nho di li pa bai nho sta nho sta nho verdadi ami nka ten medu nho sta so ki nho si ton buru ki nho ka sa ma li na lixonburgu tudu kau ten kambra ta panhau tudu poka burgonha ta txiga na porta ou ta ben ku purtuges na e kila nha amigu o pensa bo amigu e ta na nkadera pa nkume. Nhos sta na brinkader? Ba kama Deus ka der. Gosi nha ten fase ku festa ku artista famozu, ku artista mas forti inda. Tudu e famozu. Nha ten fase festa ku artista grandi pa nha pa pa pa pa pa gosi ta subi presu. Kore fase festa nha tene avontadi. Nha ten avontadi, gosi ka ten prublema. Gosi nha ka ten kobai. Nha ba pape, nha ba pape, txi nha ba pape. Na i tudu ken di fase festa e kila ku ta fase festa mudjer fase. Ten prublema ku el mi ba risolvi ku el. Ku el aminada ka fase ntuxi. Fé asa ki ten ki ta faze-l nho ba pâpia, nho ba pâpia. Nho sta me ka ka tudu algen ki ten segredu, nhos kudadu, ka tudu algen ki ten segredu. Ten algen ki so pâpia ma el ka txeu ta fla-u, tai ô kudadu ku tai fla-u, kel la e ka gosta di bo, e fla pa el ka dexau fase fésta. E burgonha pa li mé bu nomi li nsin, pa u mudjer sabi di skuta, mi n ka ta mora ku bo, n ka ta bu kasa, mi ta txoma, n ka ta risponde. Kusa ku ata mi mete na nha vida? Nhos ba mata nhos kabésa. Pam-pam-pam-pam-pam-pam. Nhos sta li. Keli Tino Militina ta da nhos na múzika, mi ta da nhos na verdadi li nsima. Nhos obi li, Vitória di Tino Militina. Nhos obi. Nha vitória di nho ka ta sileru, nau. Di meu é di meu. Kel ki é di meu é di meu.

Pamodi ami, nhos ta ben nha kasa, nu ta kume, nu ta bebe, nu ta divirti, nu ta durmi, nu ta kume, nu ta divirti trankilu. Ami sénpri nhos ta da-m tranku. Má ami úniku tranku na mi ki ta ben. Nhos sabe kuzê? Es ta panha mo ku pé pa N ka trabadja. Pâpia asi ku nhos pâpia ti nhos kóka. Ten monti di nsima di nhos djobe li. Kada pasu ki N ta da, Ami si fósi un pitadinha ki N ama Deus so so kabésa es ta pâpia sima ki ki mi N ta sta li nha pâpia nha pâpia ti es kónpra nha pâpia ti es karier un dia es ta pa kada un es ta para di pâpia nton nhos ta bai di kuzê ami N ami N ka ta liga nhos mi es N ka ta liga ningen ami gósi N ka ta foka na na pa pa N kumesa pa N pa N kumesa fase nhas ventus ti ki N sai di pa pa pa N fase pa N sai pa N subi na kaminhu N sama ta txiga la N sama ta txiga la. N ta txiga la, N ta fase-l bunitu. Ami N ka teme ranhos. Mozinhu, ka nhos skese ma já já, dia 25, kel live li N ka ta dexa, N ka ta poi na YouTube nau. Dia 25, dia 27, nu tene Tino Militina na kasa, nu tene Eliza, Eliza, Eliza Varela na kasa, nu tene Tulex, i ke dia ta selebra si anu. N ta konta ku tudu nhos ki ta fase, ki, ki, ki é si fan, pa nhos ba kanta-l parabéns. Ok. Má N ta fla tudu algen tanbê, si nhos ka ten dinheru, ka nhos bai. Kel ki ta fla ma nos é amigu, ka nhos ba txiga-l na pórta, pa nhos ba fla-l na pórta, Nau, nos é amigu, kel-li, kel-la, kel-la. Má ti oji nhos ka da-l nada, mi ka da nhos nada. Pamodi ki mi, nhos ten ki ta fla-m tanbê kuza di meu, nhos ten ki ta obriga-m faze? Nau, é ka si nau. Txiga na pórta, si nos é amigu, manda-m mensajen, fla nelis, Odja, N ka sta ku muéda li, ya, N ka sta. Kel-li é un kualker algen ta fla, N ka sta ku muéda li, ya, i N ta txiga. Mi sénpri N ta tra un dés bilheti, N ta tra pa tras. Pa kel-li, pa kes, pa ke, pa ke N ten muntus amigu tanbê ki dja djuda-m ku kel-li, dja dua-m kel-la, trankilu. Mé ka komu nos amigu putxa na pol nan ten ki ta entra e ka si kusa ka si no ka memu na e ta kai so na kes ora ki ta sta mutu algen na porta memu ta fla su dexei dexei entra tanbe asi algen ten ki ta rupia trabadju di algen mossi e sta ba le no ki sta txiga ta paga vinti trinta eru korenta eru ta txiga ta entra di grasa ta txiga ta paga ta entra na nha festa ta pu kinzi eru kes sinku eru pa nha ba toma serevexa. Sertu? Ami konta si ngen ta pasa ku nhos, ami n'fla nhos soba si pa nhos ka frontanu na porta mas gosi n'ta pui porta di otu manera, n'ta pui pisola na porta ki nhos ta mexe nhos ta koka. Pamodi ta modi si n'suka ta kuidadu ku ka na briga ku bo, ku ka na briga ku bo na bu kasa pamodi festa la festa la ki n'ta fasi nha festa nha kasa. Imi ki ta manda. Mozinho, nga ta sai di live, nga sai live, nga ta fasi otu live, ok? Ma keli ki nga ta fasi e live di asuntu di Jorge ku Panky. Nho fika li, nta tra ke live, nta dexa li, nga ta fasi otu live.